Nyadi, aku ka nusika cherita entu nyumbuh ba renggat ke tiga belas. Nyadi, ba renggat ke penudi sehari nya, ba renggat ke dua belas, kitai bela nemu ranggi tu tadi udah munuh antu ke benama Sugi tu tadi ke diupah ke diupah bunsu nyumbuh tadi tu kena munah sida serumah sapa ke bisi ngereja penyilap ke ngelenggar penti memali tauka puni. Nyadi, ba renggat ke penudi tu tadi, Ranggi tu tadi bisi betemu enggau Mujur Maung maya tudah ke mandi ba ujung tandu sida tu tadi malam ba pagi hari tu, maya berumpun pagi. Nyadi Mujur Maung tu nusika iya ngasuh iya tu mai sida serumah sapa ke kering, sapa ke bisi pengebal. tau nyerang ngagai nama nya ngagai sida puncho nyumbuh tadi ngambi munaska sida sekali nangika sida puncho nyumbuh tu datai ngenyit nyerang sida dulu abis sida serumah laban sida bedau nyikap kediri nyadi ko puncho remaung maya nya. ngasuh sida tu nyerang dulu, ngasuh sida renggi tu nyerang dulu. Ngambi sida tu udah nyikap diri, chukup nyikap diri, tau menang sida maya nyerang ila. Nangika sida munsu aaa munsu nyumbuh tu datai nyerang dulu. Nu alah sida laban sida nu bedau nyikap diri. Nyadi dipesanka bunsu Remaung tu madah, sebedau kita tu nurun. nyerang sida bunsu nyumbuh tau sida antu nyumbuh tau dah kita mesti miring dulu ngicak ke ditulung petara nyadi ane irau ku iya laban sida bala bunsu remaung tu nang sigi nengkila sida ari jauh nyema bisi apa nama penyadi sida bunsu remaung tu nang sigi datai nulung sida ranggi tu ila deh. Nyadi betampung ke cerita ne ka menyadi ke cerita bepun ke cerita. Nyadi udah tembu tudah mandi nu rengam-rengam metudah gali. ngenangka nama penyadi enggai sida serumah tu ila pema sida enda nyerang mati mih sida serumah tu punas ku iya. Nyadi tinduk meh mata nya lalu pejam seraya ke ngenang nama utai ke ditusi punsu remaung nya tadi. Nyadi asai ke. Enda lama mata udah pejam laban sigi udah ngalih pagi dah. Ninga agung kukuk bala manuk, bala babi belakang dia nup teruyak minta makai. Ranggi, Dani angkat. Ni orang bujang. Tau tinduk. Nak alu nak dani-dani. Nyin bala babi, bala manuk nyengkanik ulih dek belakang din. Ku indai Rita. ngasuh ranggi tu angkat dani tu. Nyadi junuk-junuk am tudah ranggi tu sigi orang ke nelap nadai nemu ngelaban meri babi meri manuk maya belakang din. Sekali udah meri manuk bala engkani bala jelu duduk am tudah dapur dia lalu nyalin sechawan kupi ngirup mung sida sebilik. Diapai bisi dia mung indai ngurita bisi sekali dia. Jaku orang agi. Pai. Susah ati ko pai. Pengawa kitai tu tau bedau tembu amat ko. Nai nama ko deh anak ko apai ranggi tu tadi apai rita tu. Jadi enda pai semari bisi bunsur maung ngagai aku mesan. Ngasuh kitai serumah tu nyerang sida bunsu nyumbuh tu tadi. Nangika sida bunsu nyumbuh tu tadi dulu nyerang kitai ditu abis kitai punas laban kitai bedau chukup nyikap diri. Nyadi ko bunsu nyu bunsu remaung madah kitai mesti nyikap diri start ari diatu lalu serang sida bunsu nyumbuh nya legi. pama kitai udah chukup nyikapka diri. Ku Ranggi madah ngagai apai iya. Nyadi apai iya tu endang munyi ga. Enti pia aram kitai bela beduruk meng kitai serumah tu bela nyikapka diri nyerang sida bunsu nyumbuh, ku apai Rita madah Ranggi. Au apai, awai aku dulu meh apai, nganti ku pikir dulu dua tiga hari tu. Nyadi udah tembu ranggi tu tadi ngirup, lalu pansut dia keruai, pansut dia keruai. Dia tebeda ke mending jaban, lalu lawa mending jaban. Ok. Nya aku bisi utai ka tanya ke. Tang enda madah ke orang, ku Ranggi. Au. Tanya mu tu nadai salah du tu. Nama utai ke temu ti. Nya ake ku ka nemu dini menua sida bunsu nyumbuh. Ti ulih aku ka kin, ka meda keni gaya menua sida iya. Ku orang agi madah ke madah ke Manah Nyaban. Nur ngah rengap meh Manah Nyaban tu tadi. Nai uchu nama deka ngagai menua sida kin. Balat jai ba Radin. Nangi pama dek kian ni legi dipa sida bunsu nyumbuh. Mati dei pama dipeda orang sida bunsu nyumbuh. Kumandan Jaban madah ke Ranggi. Nyadi ko Ranggi enda ke nyadi tusi bunsu Remaung madah ka ko. malam hari. Iya ngasuh kitai tu nyerang sida bunsu nyumbuh tu. Alu punas ke sida sekali ke. Sebedau sida tu nyerang kitai serumah. Sebedau sida tu nyerang munas kitai serumah. Nyadi ditusi iya meh nama utai ditusi bunsu remaung tu tadi ngagai iya. Tusi iya meh ngagai manah Jaban. Au enti pia uchu. Nganti dulu deh ditu, aku ngambi engkerabun aku din ke bilik. Nyadi engkerabun tu legi ke diambi aku tu legi dah. Enggai aku ngambi angkat dulu aku ke bilik ke dulu tu. Enggai nyadi ga aku ka madah ke dih. Enggai enda bisi ba depan mua dih ngambi nyamai dih nemu chara nguna legi dah. Angkat mana jaban tu. Regat, regat, regat, regat. Bilik. Lalu ambil ya, mah. Lupung tu tadi. Lalu baik keluar. Berwai. Nu ranggi keduduk. Jadi tu cok. Ha, tu eh. Jadi tu kain mirah. Kain mirah tu ambil dek. Tu udah unsut kakung kerabun. Ngambil sida tu nyumbuh. Sida bunsu nyumbuh tu enda meda dei maya dei ke rembus enggai menua sida din. Maya dei ke regergap jalai enggai menua sida din dah. Nyadi tali kain mirah tu, tali ti begulung tu ditanjang dei ba pala dei maya dei ke bejalai gin. Stat hari dei bejalai ari rumah tu nurun nengah tangga tu gin lalu kena dei meh. Sigi nadai antu ulih meda dei. Tau bejalai ditu mensia bukai ulih meda dek. Nyadi penting memali iya anih sekali kali dek. Nyaut enti nyema dek bisi ninga orang ngangau ke nama dek. Nyema bisi dih ninga. Tang, nyema dih bisi meda orang nya. Tau dih saut dih. Nyema dih semina ninga aja tang dih nadai meda senaya tubuh orang nya. Anang dih nyaut. Nya aja menti mali iya. Nyema dih nyaut sigi. Peda peda bela entu meh deh ila. Mati deh ila bunuh orang. Au aki, terima kasih aki laban enda meri aku tu. Nyadi legi kuta lu ka mupuk tu legi aki. Ani nyadi enda madah kitai serumah. Laban enda madah kitai serumah, kitai serumah. Utai ke ditusi aku tu, nanging kitai serumah tu enu ketepar lari enu takut ne diau ba menua kitai tu. Nanging aku tusah ke kitai serumah tu ka tak takut deh. Kai nyadi aku minta mah kai maya aku ke nadai tu bejalai neresa menua sida. Unsu nyumbuh tu intu manah menua kitai tu aki. Diaga manah nanging sida antu nyumbuh tu datai ngundang kitai ditu maya aku ke bejalai ke enda. Oh anih irau dulu cak aku tu bisi ditu. Nyadi. Di kediri ija mun bejalai ke nuchu enda tau ni ibuh mai orang. Nyadi nama utai ka peda ri dia nuchu. Ku tanya Manang Jaban. Nadai aki semina ka menua ka meda menua sida kin. Sebedau kitai tu nyerang menua sida din. Nya alai ku ka meda dulu keni gaya menua sida din, keni chara pengidup sida din. Nyadi aku tu ka meda. Nama pengelemi ba tubuh sida tu laban sida tu ka kebal kebal diri ka deh okay. Nya meh ka dipeda aku tu ka di intai aku tu ku Ranggi madah ka manah nyaban. Nyadi kira anu lemai hari ya bejalai meh Ranggi tu lalu nangkin mandau ya madah ya. Enggai apai iya, Apai, aku ka bejalai tu, ka begiga, ku iya. Ka ngigau lauk kitai. Lama aku tu udah enda begiga. Tenguk nyawa ka makai babi, ku orang agi. Kena ngelalai diri nangi ke sida sebilik tu. Nirau ati pama nyema iya madah. Eh aku tu ka ngagai menua bunsu nyumbuh kin. Ka meda sida ai deh. Nani ga tudah enggai ke tudah nusino ati indai legi apai iya nusino ga nu irau ati dah nya alai iya kempang ga ati tudah bula dah kena nyeliah kediri ari sida sebilik tu kena nyamai ati maya tudah bejalai bejalai mun tudah sebedau kaki tudah nyingkang nurun pala tangga dia lalu nanchang kain tali mirah ke diberi. Manah Jaban nya. Nyadi udah ditanchang inya tadi. Nyepi iya. Baka bisi utai beribut mansa tudah. Sekali maya tudah nama nya maya tudah udah bisi nyepi utai beribut dia iya tepeda ke bisi burung menaul ingap ba tanju sida nya. Poo manah meh. Manah meh pejalai aku tu legi. Ngarap ke Petara nengkila ngemata ke aku meh. Bejaku angai buruh mendaul nya taja tudah buruh mendaul nya enda engka te nemu ke bejaku tudah buruh ninga jaku orang agi tu. Buruh mendaul. Intu manah aku maya aku bejalai legau ka lalu nyingkang mentu dah bejalai. Nyingkang bejalai inu masuk ba bas aku deh. Lalu inu masuk laban maya ke nanya ke manah jaban dini menua sida uhh bunsu nyumbuh tadi nyadi manah jaban tu madah ka. Ulu ba semak ulu munggu din. Ba semak ulu munggu din bisi pun tapang sigi chukup iya peninggi. Nyadi ba pun tapang nya bisi siti lubang. Nyadi lubang nya meh ba selepak bandir nya dah bisi lubang siti, lubang besai baka pintu gua. Nyadi nyadi masuk kitai masuk dalam lubang nya dalam nya meh sida bunsu nyumbuh tadi. sida menua sida pintu rembus antara menua kitai mensia enggau sida bunsu enggau umbuh. Nyadi udah datai ulu munggu dia, dia aja gining-gining hari sigi udah silau engka malam gining-gining tu udah meratai dini alai nama nya alai pun tapang ke ditusi manah jaban tu. Sekali. Laban ke enda jauh ari nuai bediri sekali peda iya bandir sigi besai besai bandir nya. Enti niki ukur kitai mensia tu amat aja tujuh pemerat kitai mensia tu dia kita akan meda kita nemu keni mesai pun tapang tu deh peninggi pun tapang. Amat tuai pun tapang nyeput mauh tujuh merat kitai mensia. Nyadi ari lubang ari bandir ari sepak bandir dia meda baka we siti lubang baka pintu gua. Ooh nya mah jalai rembus enggin menua sida punsu nyumbuh ko sagam ati iya ranggi ta deh. Nyadi meda hari enu malam nunggaika tudah ka rembus gin. Nangi ke nadai meda utai. Ukai bisi mai kelita. Pemah tudah menggai kelita enu peda entu agi algi. Senayak tubuh enda peda tang kelita ke dipeda. Dini gini bejalai nenggau jalai ne. Nyadi tinduk maya tudah. kira jauh ga ari bandir eno lubang penama pintu sida bunsu nyumbuh tadi ne kira jauh am tu dah ngalih kediri ninduk nganti ke pagi baru masuk kia deh baru masuk rembus enggei menua sida bunsu nyumbuh nengah pintu lubang gua ke ba semak bandir ba bandir pun tapang tadi jadi. Leka ka ku nangka tu dulu. Ila ku nampung baru. Keni gaya tu dah ranggi tu udah rembus ngai menua sida bunsu nyumbuh dah. Nama Ya tu tadi. Nama utai ka dadu ya tu tadi. Maya tu dah datai ba menua nya. Serang ya alu serang ya ataupun enda ya nyerang nya. Ila. Dia kedai ka nemu. Mati kena mati iya tu ila. Amat ngasi kena ngasi iya empu. Nama nya engerabun ke diberi manah nyaban nya. Irau kitai. Tang lah tena lah tena ngasi ba sida bunsung nyumbuh engerabun ke diberi manah nyaban nya deh. Maya tudah bejalai kin engka tu bisi ngelanggar penting memali tudah ranggi tu tadi. Nya betuma meh ati deh. Nadai agi orang meh ngetan sida serumah. Ka semina manah nyaban ketuai nya aja meh ulih ngetan sida serumah ngudah tu. Di lengka ka aku nangka tu dulu ila aku nampung baru berenggat ke empat belau.